Dyma Manon Mathias yn cynnig crynodeb o newyddion yn Ffrainc, pedwerydd ar ddeg o Chwefror 2014. Dros y diwrnodau diwethaf, rwy i wedi bod yn darllen y newyddion yn Ffrainc, gan ganolbwyntio yn bennaf ar ddau brif bapur dyddiol safonol Ffrainc, Le Monde a Le Figaro. Papur ceidwadol yw Le Figaro a sefydlwyd ym 1826. Gogwydd a dan chwith sosialaidd rhyddfrydol sydd gan Le Monde. Prif stori'r wythnos hon yn yr holl bapurau newydd Oedd ymweliad â'r Arlywydd Hollande a'r Unol Daleithiau. Byddaf yn canolbwyntio ar ddau bwnc llosg o fewn perthynas y ddwy wlad â'i gilydd. Yn gyntaf, mater dadleuol y CIA yn gwrando ar sgyrsiau yn Ffrainc. Ac yn ail, perthynais Ffrainc a'r Unol Daleithiau o fewn byd digidol y we. Wedi hyn, byddaf yn sôn am drafferthion diweddar y papur newydd Adain Chwith, Libération, cyn gorffen trwy sôn yn fyr am agwedd y papurau tuag at faterion ym Mhrydain, yn benodol, refferendwm yr Alban. Ar y degfed o Chwefror, dechreuodd François Hollande ar ei ymweliad â'r Unol Daleithiau. Dyma'r ymweliad cyntaf swyddogol gan Arlywydd Ffrainc â'r wlad ers 1996. Ar ddechrau'r ymweliad, arwyddwyd erthygl gan y ddau arlywydd yn Le Monde a'r Washington Post yn datgan cydweithrediad rhyngwladol ffurfiol rhwng y ddwy wlad. Ymysg y pynciau trafod rhwng Hollande a'r Arlywydd Obama yn ystod yr ymweliad oedd cydweithrediad economaidd, ynni niwclear, diogelwch yn Affrica a dinistrio arfau cemegol yn Syria. Ond roedd bwlch amlwg o fewn y rhestr hon, sef y clustfeinio cyfrinachol o eiddo'r CIA a'r sgyrsiau ffôn Ffrainc. Fe ddaeth hyn i'r amlwg ym mis Hydref, ac ers hynny mae'r arferiad yn destun tensiwn rhwng y ddwy wlad. Nododd erthygl yn Le Monde bod gan Arlywydd Ffrainc gyfrifoldeb hanfodol i godi'r mater, a barn y papur hwn oedd ei bod hi'n debygol i'r ddau drafod y pwnc, ond mewn sgyrsiau preifat yn unig. Does fawr ddim gobaith ar hyn o bryd y gwelir cytundeb arwyddocaol rhwng Ffrainc ac America ar y pwnc hwn. Ond, er bod yr ysbïo yn achosi problemau difrifol yn y berthynas rhwng y ddwy wlad, ceir sawl enghraifft o gydweithredu rhwng Ffrainc a'r Unol Daleithiau, er enghraifft trafod ar y cyd ynghylch Iran, yr Wcráin a'r sefyllfa yn gyffredinol yn Asia. Yn ôl Le Monde, mae cydweithio o'r fath yn fater o raid yn wyneb realiti gwleidyddiaeth byd-eang. Y sefyllfa sydd ohoni felly yw bod America a Ffrainc yn cydweithio ar faterion megis Mali, China, Asia, India, Pakistan ac ynni niwclear yn Iran, ac eto yn parhau i ysbïo ar ei gilydd fel petaent yn elynion i'w gilydd. Canolbwynt yr ail ddiwrnod oedd ymweliad Hollande â Silicon Valley, y tro cyntaf i arlywydd Ffrainc fynd yno ers ymweliad François Mitterrand ym 1984. Roedd hyn hefyd yn codi cwestiynau anodd rhwng y ddwy wlad ynghylch cwmnïau'r byd digidol, megis Google, Amazon a Facebook. a'r lefel uchel o elw sy'n llifo eu coffrau. Dim ond canran bychan iawn o'u helw yn Ffrainc mae'r cwmnïau hyn yn ei ddatgan i'r adran drethi. Fel canlyniad, maent yn talu llawer llai o dreth nag y dylent. Ceir sôn gan Le Monde am y si y daw cwmni Netflix i Ffrainc yn fuan. Os digwydd hyn, a fydd y wefan fideo hon yn ariannu cyhoeddiadau Ffrengig Neu, a fydd y cwmni yn mynd o'i chwmpas hi mewn gwlad gyfagos, megis Iwerddon, fel y digwyddodd gyda Amazon, er enghraifft, hynny yw, er mwyn osgoi talu trethi? Y mae Le Monde a Le Figaro ill dau yn tanlinellu pwysigrwydd y we hefyd o ran datblygu a chefnogi diwylliant Ffrainc. ac maent yn tynnu sylw at y problemau a gafwyd rhwng Ffrainc a'r cwmnïau Americanaidd yn y maes hwn yn ddiweddar. Er enghraifft, nodir yn Le Figaro y cafwyd anghytgord rhwng Google a'r wasg Ffrengig wrth i'r wasg gyhuddo Google o falirio cynnwys ei herthyglau. Yn y pen draw, fe arwyddwyd cytundeb ar ddechrau'r mis rhwng pennaeth Google a Hollande. Cafwyd beirniadaeth hefyd ar gamddefnydd Google o wybodaeth breifat defnyddwyr. Ni thrafodwyd y problemau hyn ddydd Mercher. Yn ôl cyhoeddiad gan Fleur Pellerin, y Gweinidog â chyfrifoldeb dros yr economi ddigidol, nid fel arolygwr treth roedd Hollande yn ymweld â Silicon Valley. Yn gyffredinol, mae'r ddau bapur, Le Figaro a Le Monde, yn cytun y bu ymweliad Hollande yn llwyddiant ar y cyfan. Awgrymir gan Le Monde mai un rheswm tu ôl i hyn yw bod y berthynas rhwng America a Ffrainc yn llawer haws pan fod sosialydd mewn grym yn Ffrainc. Mae'r ddau bapur yn sicr yn tanlinellu awyrgylch gynnes a chroesawgar yr ymweliad. Serch hynny, gorffen y ddau ar nodyn llai positif trwy sôn am y pynciau mwyaf lletchwith nas trafodwyd. Fel y noda Le Figaro, Er bod yr haul yn gwenu, gadawyd sawl cysgod. Stori arall oedd yn hawlio sylw bob papur yr wythnos hon oedd ymddiswyddiad pennaeth papur newydd Libération, papur dyddiol adain chwith. Bu Nicolas Demorand yn bennaeth um, ar y papur ers mis Mawrth 2011. Ers hynny, gwaethygu wnaeth ei berthynas â'r papur, nes iddo dderbyn pleidlais o ddiffyg hyder yn ei erbyn, a phedair ohonynt. Daeth pethau i ben ddydd Gwener y seithfed o Chwefror, diwrnod o streicio yn y Libération, wrth i erthygl a sdrefynnwyd gan Demorand gael ei gwrthod. Noda Demorand yn ei gyfweliad gyda Le Monde bod Libération bellach yn mynd drwy gyfnod o argyfwng. Ei obaith e yw y bydd ei ymadawiad yn arwain at ryw fath o gytundeb rhwng yr olygyddiaeth a'r cyfranddalwyr. Mae'r papur mewn trafferth ariannol dirfawr, a chafwyd cwymp enfawr yn ei lefelau gwerthiant. Cafwyd trafferthion a gwrthwynebiad hefyd wrth i Demoron geisio sefydlu platfform digidol i'r papur. Er bod diffyg cyllid yn broblem enbyd i'r Libération, nodir yn Le Figaro bod y cyfranddalwyr, sydd yn berchen ar 53 y cant o'r cwmni, yn gwrthod ail-ariannu'r papur nes bod prosiect hyfyw a realistig yn cael ei gynnig i'w gynnal. I gloi, diddorol yw nodi'n fyr bresenoldeb neu absenoldeb straeon ar Brydain. Nododd nifer o bapurau drafferthion a achoswyd gan y llefogydd, ac roedd Le Monde yn feirniadol o ymateb y llywodraeth. Cafwyd dau adroddiad yn olynol yn Le Monde hefyd ynglŷn â datganiad George Osborne na fyddai gweddill Prydain yn cytuno i undeb cyllidol gyda'r Alban pe bai'r Alban yn dod yn annibynnol. Rydw i bellach yn byw ac yn gweithio yn yr Alban, a diddorol yw darllen agweddau tu allan i Brydain tuag at y refferendwm. Mae Le Monde yn amlwg o blaid annibyniaeth. Teitl un erthygl, er enghraifft, yw Llundain yn bygwth rhwyg gyllidol gyda'r Alban. Er bod yr erthyglau yn y papur hwn yn nodi trafferthion posibl undeb gyllidol, pwysleisir y diffyg cysondeb yn ymateb Llundain. Areth David Cameron wythnos diwetha yn ymbil ar yr Alban i aros. yna gyhoeddiad mwy negyddol yr wythnos hon gan George Osborne. Mae'n dderfynol mai Nicola Sturgeon a ddyfynnir yn yr erthyglau, a nodir hefyd codiad yng nghanran y bleidlais o blaid annibyniaeth. Ceir lluniau lliwgar hefyd o'r Saltair ac unigolion wedi eu peintio'n wyn a glas. Nid oes unrhyw sôn am y stori o fewn Le Figaro.